מ'זאל מיר שוין זוכה זיין בקרוב. מ'זאגט אין מגילת איכה די ווערטער די דאזיגע, גדל כים שבריך מי ירפא לך. פיין, מ'זאגט גדל כים שבריך מי ירפא לך. ווען מ'רעדט וועגן די שבר אין די בית המקדש, זאגט מען גדול כהים, וואס איז אויף די ים? וואס נישט אויף די יבשה? כ'ווייס, אפשר רוב שטח פון די וועלט איז ים, אבער נאך אלץ לאמיר רעדן פון די יבשה. פארוואס? לאמיר אריינטראכטן א מינוט. למשל ס'איז געשען א טווין טאוער אטאק, ניין אילעווען. פאר חדשים חדשים, אפשר אפילו יארן, איז געווען די חורבן, מ'האט אנגעזען די חורבן. ממש איין קאין ווען עס איז געשען אז דאס שיף די טעפעלע טייטאניק איז איינגעזינקן ביז א שעה צייט איז נישט געבליבן קיין זכר פון טייטאניק שפעטער איז אלע וואסערן געווארן רואיג סאו מען וויל ארויסברענגען די שבעה בית עמי מען וויל ארויסברענגען די חורבן בית המקדש וואלט מען געדארפט רעדן וועגן די וואלט מען געדארפט רעדן וועגן די יבשות פון די ים ביי די ים זעט מען נישט קיין צרות.

קיצור, אין די טיפעניש ים ליגט אלע חורבנות זייט די חורבן בית המקדש, יעדע שיף איז נאך דארט, די טיטאניק קען מען היינט גיין באזוכן, מען קען גיין באזוכן שיפלעך וואס זענען געשען ממש פאר טויזענטער יארן, ס'איז נאך דא א זכר פון דעם, מען זאגט אז אפילו די סוס ורויך ורובם ביום קען מען נאך טרעפן היינט אונטער די ים סוף, ס'איז דא ווידיאוס ווי מען זעט די גאלדענע. טייערס, די גאלדענע טייערס פון די ריח סעסעס ברויכן פון פרעה. אונז בעטן פון באשעפער, קוק אויף אלע צרות פון אידיש קינדשאפט בכל הדורות, קוק אויף די טיפעניש פון ים, טווין טאוערס צום סוף איז גארנישט געבליבן קיין זכר פון דעם, פון די חורבן, היינט איז דא א פרידאם טאוער. אבער אויב קוקט מען אויף די ים, נעמט צוזאם די אלע צהלות שבכל הדורות, ס'איז געווען א חורבן בית המקדש, ס'איז געווען גזירת תח ותט, ס'איז געווען א ספאנישע אינקוויזיציע, ס'איז געווען א ערשטע וועלט מלחמה, א צווייטע וועלט מלחמה, נאך אסאך צרות במשך אלע יארן וואס איז אלץ געווען פאר אידישע קינדער, בעת מען קוק אזוי ווי געיאדלט קיין ים שיף רייך, קוק אויף די טיפעניש פון די ים, קוק אויף אלע חורבנות וואס איז נאך דא א זכר אין די ים, מי ירפא לך, ווער קען דאס אויסהיילן, דער אייבערשטער זאל נעמען אלע צרות של בכל הדורות, און קוקט צו די פיין פון אידישע קינדער, ס'זאל שוין זיין פיין פון פיין זאל ווערן פיין, און בעזר השם וועל מען זוכה זיין צו די גאולה שלימה בקרוב. השיבני ה' אליך בנוח ושיבו חדש ימיני,

בעזר השם וועט מען זוכה זיין בקרוב בימינו צו משיח צדקנו, און ס'וועט אונז הפך ווערן דעם טאג צו א יום טוב, און בעזר השם יתברך וועלן מיר זוכה זיין צו די גאולה שלמה ב ה.